Onyisa ni nyathi minwa, nawuok nadhi manyo to mano ngeso Friday gotieno kapok ochopo nyoro. Nadhi manyo tadhi duogo tabiro nigi gi maber, kiwuok dala, nan dala, kik idhi Nyamasarie odi, bi ira Manyatta. mwatieko mwanindo kochopo nyoro gokinyi ogochna ni nyathi minwa, mano e the last word mane onyisa ni nyathi minwa to simbe ongadore, communication ikaisha hivo. Koro kwatemo gochone simbe ne ok dhi through. Kapod ok obudho to ogochone chi owadwa topenje ni Anyii in nade to simbe nongadre koro chuth hadi waleo simbe pok ochak odonjo kendo. Koro ok dwawach mang'eny, onge gima wanyalo wacho kanyo. Gima Nyasaye ochano, we are human being we can't judge but in our family owewa gi fuok maduong'. Juzi eka waiko mamawa, pok obudho. Nyocha odong' kar baba kendo kar mama. Nyocha en jang'ad rieko. Though ni otin but advices mag nyathiwano ne ng'eny. En gi nyithindo mopuonjo, ento owuon opuonjo nyathiwa ma ja ma ja college, en gi nyathwa ma ja high school, nitie nyathwa ma dhi timo class eight, ma dhi join form one. Gik mane wapango kode te o fail. An kaka Bernard Omondi Omondi, nyinga mang'era godo e thum iluonga ni Ochinja Jaraha. Anyalo wacho ni Ndogo nye en personal friend mara kendo he was more than a brother to me. Yeah, nikech nya waluongre mana ni nyathi minwa nyathi minwa. To koro aneno ka aonge osiep moro amora. Nikech ondogono ema en osiepna seriously molo ng'ato ang'ata. En e osiepna mane ong'eyo gimoro amora ma hinya to ang'eyo gima hinye. To en ema ong'eyo planda ma kiny to ang'eyo planda ma kiny. Aneno ka koro adong' adong'a duk kabisa nikech kata launching nitie mane wapango kode monego bed ni atimo dwe mar auchiel tarik apar gachiel. Koro akia natim nang'o. Akia nanda lando launching koso adagi ago ndogo. To ne jothumbe mwadong' godo Kisumu, band leaders mwadong' go, wabed uru achiel. Mano to e gima anyalo kwayo. Bedo achiel gi hera no kende e gima anyalo kwayo nikech ka in achiel gi hera gi jowadu, e kaka in gimoro diyi to inyalo share gi ng'ato. To ka gimoro ok odiyi, ka ionge achiel gi jowadu, ka gimoro odiyi onge ng'ama inyalo share go. Mago to e ma an go.
Adeno wuod Ugenya. Mokwongo akawo thuoloni mar go mos makende ni jothum wetena. Achak ago mos ni familia mar osiepwa mwalalo. Walalo dhano ang'wen kendo Ndogo Jaraa kaka nyo band leader, odhi gi ja keyboard ne, jo keyboard ne ariyo. odhi gi ja ajawa ne koro nyiso ni ok walalo ng'at achiel kende, walalo ji ang'wen ma en pek ni wan kaka jothum. An anyalo kwayo ni koro osetimore. a bed ni wanyalo konyo kaka dhano ni ok wakonyo but en chenro mar Nyasaye. To kaka ung'eyo maber gima anyalo kwayo joherwa man oko mawinjowa kata manenowa ni liel ok pek ni ng'ato achiel kata ji ariyo. Liel en gima koro iriwoni. Anyalo kwayo joherwa man oko te ni mesa ma koro umedie chung' kodwa to wamed chung' kod familia mar jowa mowewa. Kik bed abeda ni yande wang'eyo jowa monindo gi kende to familia gi wakia. Wan gi ng'at achiel kuomwa mayaka min ode yande onyuol ni kod one week. Wan gi ng'at achiel kuome kuomwa ka ma nyo onindo ma koka yande okawo koka yande okendo pok otiyo kata kodwa pok otiyo kata one year. gi min ode nyiso ni pod dhako pod mia kuome. Ndogo kaka usewinjo nyo en kod familia ma nyo opidho kendo nyo opuonjo, ochalo kaka bread winner mar dalagi. Koro an kwayona maduong' ni kik wane mana jowa mosenindogi kende. to wapar nyaka familia maggi, wachung' kodgi yo moro amora, any support ma ginyalo dwaro, ma ng'ato nyalo chip in, akwan mondo mi o chip in, mondo mi gibe kama gidong'ie, ging'e ni Ndogo yande ni kod jok ma en go e toke kaka johera mage, to yande en kod ji e toke kaka jothum ma be yande otiyo kodo, ok owegi kar kendgi. Achak amedo. Dogo ok ne nena jathum. Nyithindwa man kae ne luonge mana ni Anko. To kodonjo to openjo mana ni Anko, leo sweet iko? To Ndogo kane obiro to nyaka kel sweet mar tropical en go e mfuko. Koro wan walalo jathum nikech be no entertain wa kae gawilo. Ok ne nena jirani ni kobiro to odonjo e ode to oselorore. Nobiro kae to o entertain wa, samoro onyisowa ni mae e kaka igo key, mae e kaka itimo ang'o. to pango gikgi kanyo. Koro wan wan kaka jirende wago mos ni familia, wago mos ni jothum te lakini tho kosebiro gima wang'e ni mano en chano mar Nyasaye. Koro.
Ne joluowa ma jothum. kod ma fans magwa. En kuyo makende maduong' ahinya kuom lalo osiepwa Ndogo Jara. Ndogo Jara ne en artist ma mara Sound City ma kata dakika mogik ma koro nonindoe ni we were working on a lot of projects kode e studio kacha cha. He was planning to timo album mare Ma thone ni endi o disorient wa kaka Sound City Studios. Ndogo ne en osiepna personally apart from bedo client mara kata artist mara ma record. Ne en osiep maber kendo nomor. Asenene kata ko interact gi artist ma moko. Ndogo ne en jamor kendo. Noonge sigu gi jathum moro amora. Koro walalo jathum maber kendo kijana mapod tin notiyo matek. Omiyo wan gi lit maduong' ahinya.